Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad. Ac uh, pan dwi'n edrych ar y gynulleidfa ymlaen i fama, dwi'n ama bod eisiau rhywun i roi gwybodaeth i chi. Da chi'n edrych yn gynulleidfa gwybodus iawn, a mae yna amryw yn y gynulleidfa sy'n gallu rhoi y sgwrs yma llawn gystal â fi. Ond yym, na i wneud yn gorau. Be dwi yn gobeithio wneud ydi argyhoeddi chi o dau beth yn unig, wrth gwrs, mond ugian munud sydd genna fi. A peth gyntaf di brys. Does na ddim cyfle yma i fynd i fanylion holl wyddoniaeth newid hinsawdd. Mae yna, does na digon amser, sa'n cymryd tridiau i drafod y manylion. A mae yna lot o bethau i drafod. Mae yr hinsawdd a ynni yn dylanwadu ar bob agwedd o'n bywyd ni, bob ail eiliad o'r dydd, gan gynnwys y cyfarpar electroneg sy'n cael ei ddefnyddio yma a Zoom yn y gornel, mae o gyd yn defnyddio ynni, mae i gyd yn cynhyrchu nwyon tŷ gwydyr. So, iawn, drafod brys. A wedyn dwi am drafod yn fyr be gallan ni wneud fel unigolion ac i raddau be gallan ni wneud yn y gymdeithas wel dyna'r arlwy o'n fy sgwrs byr i heddiw. Gawn ni symud ymlaen. Fi'n pwyso yn nofyn a does na'm byd yn digwydd.
Chris.

Jyst rhag gofyn bod ambell un ddim yn gyfarwydd, mae hwn yn graff enwog iawn o waith Ed Hawkins ym Mhrifysgol Reading, yn dangos y newid yn y tymheredd, yn dangos cynhesu byd-eang yn ddramatig iawn dros y cyfnod ers dechrau ar Chwyldro Diwydiannol. a chi'n edrych arno fo, da chi'n gallu gweld yn glir iawn y newidiadau sydd wedi bod dros y cyfnod, a dyna'r cefndir, ac wrth gwrs y rheswm am hynny, y rheswm pennaf yn hynny, ydy y codiad yn y carbon dioxide yn yr awyr, ac i raddau mwy ansicrwydir eraill, yn arbennig methane a nitrous oxide. Ond dyna'r broblem, pan fe welwch mor sydyn mae'r newidiadau yn cymryd eu lle yn y degawdau diwethaf. Be dwi eisiau pwysleisio, a dyma y slaid tyngedfennol yn y holl sgwrs. Da chi wedi clywed, dwi'n gobeithio, am yr IPCC, International Panel on Climate Change. Rhad ddwytha oedd yna adroddiad y chweched adroddiad allan ac yn hwnna mae yna dabl tyngedfennol a mae'n ei gopi o'r tabl yma a hwn ydy crynhoad o'r tabl yma. Am fod carbon dioxide yn aros yn yr awyr am hir, yr ychwanegiad da ni wedi wneud ar anthropogenic garbon dioxide fel yr englyn o, Mae'r crynhoad yna yn cyfateb i faint mae'r codiad tymheredd. Ac os da chi'n cofio, mae yna sôn mawr wedi bod am lle, am pidio codi y tymheredd y byd mwy na gradd a hanner ar gyfer taled, neu dwy gradd ar gyfer taled. Da ni wedi cyrraedd 1.2 o gwmpas rwan. Felly mae modd gweithio allan faint o ddogon, faint o rasiwns da chi eisiau, enw y geiriau gyffredin, sydd ar gael i ni cyn cyrraedd un a hanner gradd a dwy radd. Dyma ni fama, chi'n gweld ar y slaid yma, a mae hwn yn Saesneg, a dwi heb gyfieithu, dwi wedi gyfieithu, mae yna erthygl yn barn heddiw, os da chi eisiau darllen yn Gymraeg, um, un gradd a hanner, Ac wedyn, am fod y gyfundrefn mor gymhleth, dach chi'n gorfod gweithio allan ystadegol y siawns o gyrraedd yr 1.5 net y dwy wlad. Right? So dyma'r siawns fama. Siawns isel, 17 y cant, siawns canolig 50-50, siawns ychal 83 y cant. Ac i fod yn gyfrifol, a da ni'n bobl gyfrifol sy'n sicr yn y stafell yma, rhaid i ni gael siawns uchel o ysgoi cyflafan. Mae'r dystiolaeth yn eitha clir, os da ni'n mynd mwy nag 1.5 neu dwy waith byth, mae yna beth mae'n galw'n tipping points, bydd yna newidiadau eraill yn dod i fewn. Bydd yr iâ yn merioli ar Ynys Werdd yn Greenland, Bydd y tyndra yn dechrau datgymalu a rhyddhau meithrin a lot o bethau a fydd yr coedwig mawr a'r amser yn diflannu a pethau fel yma. So mae rhaid cadw y yr codiad cyfartaledd os bosib 1.5 gradd yn bendant o dan 2 gradd. Edrychwch wedyn ar y dogen sydd ar gael, 300 a 900 o Geiger Tunnel. Be di Geiger Tunnel? Ydy biliwn tunnell o carbon dioxide. Diolch lot be di'r uned. Dyma beth sydd gyda ni ar ôl cyn cyrraedd efo siawns uchel yr tymheredd o 1.5 a 2 wraf. Dyma'r peth, dyma pan mae'n brys. Reit, be da ni eisiau gwybod rwan ydy faint yn flynyddol da ni yn rhyddhau. A dyma, mae hon yn Gymraeg rwan, a dyma'r allyriadau carbon dioxide o danwydd ffosol. Da ni'n allyru o gwmpas 36 i 37 gigatunnes o carbon dioxide y flwyddyn. Rhaid ychwanegu at hwnna y carbon dioxide sy'n dod o defnydd tir ac o digoedd gwygoedd. Felly mae o 40 tunnell y flwyddyn. Os da chi'n ystyried y holl dduon sy'n gwydr ar gyfer tal mae'n 50. Ok, so 40, da chi'n iwsio diwar syml, 40 gaib y tunnell y flwyddyn. Cymharwch hwnna wedyn ar faint sy'n gynnar ni 300 ac 900 hefo siawns da. Ac cofiwch ar y tabl yma, mae hwnna ers Ionawr 2020. So mae nhw dwy flynedd di mynd yn barod. So da ni defnyddio er Covid, da ni di defnyddio 80 gair y tunnell o'r ddogn yn barod. So mae eisiau, mae hwnna felly yn dod i lawr i 240 ac 800 Sori, dwi'n mynd i wneud yn sums yn iawn. 220 a 820. Mae hynny'n golygu, os da ni am ysgoi codi'r tymheredd dros un a hanner neu dwy rar, chydig iawn o flynyddoedd sydd yn ail ôl. Rhyw bedo i bum mlynedd o fel da ni'n mynd rwan, a da ni wedi codi dros gradd a hanner. Rhyw wyth i ddeg mlynedd dan di colli dros dwy wraig, a wedyn dan ni mewn sefyllfa anodd iawn. A cofiwch, mae hyn yn swper o bwysig, mae'r dwy wraig yma ar gyfartaledd rownd y byd. Os da chi'n edrych ar y ffegyrau, Mae'r codiad dros y cefnforoedd yn llai nag ar y tir. Da ni bron 'di cyrraedd gradd a hanner ar y tir rŵan, a mae'r codiad ger y pegynau yn llawer iawn mwy na'r codiad yn y trofannau. So yn y gogle-, yn yr ynysoedd yn gogledd Canada, mae'r, ac yn lle fatha Svalbard, Mae'r codiad yn barod yn dair gradd. Right? Ac os da chi'n byw yn yr India, mae'r tymheredd sydd weddar yn Pakistan, a rydw i wedi gweithio lot yn Pakistan, a yn dweud bod y tymheredd fanna wedi cyrraedd 50 gradd. Meddyliwch yn mynd allan i weithio os mae'n 50 gradd allan. Mae'n uffern. A da ni yn anwybyddu'r peth. Reit. Dyna'r cefndir. Mae yna frys dychrynllyd, ac i gyrraedd y nod rhaid i ni dorri yr allyriadau niwed sy'n gwydr o gwmpas hanner cant y cant yn y blynyddoedd nesaf yma. Sori, dwi wedi peidio un slaid i, felly. Ia. Dyma yr sleid sydd yn dangos yn gry iawn yr y sefyllfa argyfyngus dan ni yno fo. Dyma yr codiad sydd wedi bod yn allyriadau carbon dioxide yn unig. Ddim yn, does dim amser i drafod meithrin ac amaethyddiaeth a bethau fel yna, er bod Jen yna, sy'n ddiddorol iawn i drafod o hefo uh, ferch barn. Um, A dyma ni, da ni gwmpas 37 gaig y tunnell o alloriadau, jyst o losgi di hyn. Y mwy da ni'n yn oedi, y mwy serth mae'r cwymp yn gorfod bod a llai o carbon dioxide sy'n ar ôl i'r cynadledd, i'r plant ac i'n plant yn plant. So, da chi'n gallu gweld, a da ni di, fysa ni di dechrau ymateb diwedd y ganrif ddethau. Sa di bod yn gymharol frwydd. Ond da ni di malu awyr am ei geiniau flynyddoedd. Dwi wedi bod yn siarad am hyn ers y 70au. Ac does neb yn cymryd yn sylw. Ond dyna ni, dyna siawns bywyd ynde. Ond fysa ni wedi dechrau fama fysa'n hawdd, ond am wn i cario mlaen a cario mlaen, da ni di defnyddio'n rations, a rwan does na'm ration ar ôl. Dyna'r sefyllfa da ni yna fo. Reit. Eisiau nodi un o ddau bethau rwan, ynglyn â sefyllfa da ni yna fo yma. Y peth cyntaf i nodi, mae yna sôn nawr am trydan a trydan adnewyddol. Rhaid i ni gofio, mae trydan mon Ugain y cant, llai pymtheg y cant yng Nghymru, deud y gwir, o'r hynny da ni'n defnyddio. A mae yng Nghymru rwan, mae hanner hwnna o ffynonellau adnewyddol. So, da chymod, rhaid i ni strafod nid jyst trydan, ond yr ynni sydd yn cynnal yn bod da ni. A rhaid i ni drydaneiddio y gweddill er mwyn lleihau yr holl roedd carbon. So mae yna baradocs fama, rhaid i ni hefyd, rhaid i ni gynhyrchu llawer iawn mwy o drydan adnewyddol a rhaid ni gynhyrchu mwy o drydan fel bod ni ddim yn llosgi tanwydd yn y car. Mae gen i gar allan fan'na, Nissan Leaf, ond wrth gwrs, mae dal yn defnyddio ynni, ond dio ddim yn defnyddio, dio ddim yn llosgi tanwydd. So, mae'r ma, ma, ma broblem yna i ystyried. A'r ail beth ydy, sydd yn anghyfforddus iawn i ni, po fwyaf cyfeithion gyda chi ar y cyfan, a po fwyaf a choed troi carbon chi. Dwi wedi dweud, mae yna mewn ysgrif sy'n bod allan heddiw, digwydd bod, yn, yn barn, os fysa Africa yn haneru

Ni sy'n gorfod lleihau ein hoel troed carbon. Yng Nghymru, mae'n hoel troed ni o gwmpas dipyn dros deg tunnell y pen. A mae hwnna'n gorfod dod lawr i llai na tunnell y pen o fewn degawd. A mae rhywun yn meddwl, sut cyffro da ni ar hynny? Ond dyna'r ffigurau. Mae cyfartaledd y byd o gwmpas chwech i saith llinell y pen. Mae Awstralia yn ugian llinell y pen. Ond diolch i'r drefn, mae merched Awstralia a'r merched sydd wedi wneud o yn Awstralia wedi troi y drefn yn erbyn y blaid oedd yn gwrthod cydnabod newid hinsawdd. A diolch yn fawr i chi ferched. Mae'n bwysig iawn bod hynny wedi digwydd. Ond y broblem ydy, da chi'n mynd gallu gweld hwn yn, yn, yn dda iawn, y pwynt o'na, y broblem ydy mae'n cyfundref ni cynomau ni yn dibynnu ar penwriaeth, ar brynu a gwerthu a bob peth. A mae hynny gyd yn defnyddio hynny. So yna baradox dim, a dyma pam mae llywodraethau mor gyndyn o, o, o weithredu. Ar wahan i ffaith bod y, y lobby Yym, hefo tanwydd fosol mor gryf, hefyd mae'r Llywodraeth ddim yn gwybod be' wneud. Felly mae'n fyny ni yn y pen draw i wneud rhywbeth yn hynny yn fama. Wedyn be' gallan ni wneud yn hynny? Wel, fel da ni'n gweld heddiw, gweithgareddau cymdeithasol a gwleidyddol yn bwysig. Newid polisio Cymreig yn y cyfeithiad ni o ran Senedd ni rwan ynde, ar lefel Gwynedd, Dwi'n anobeithiol o Lundan. Dwi'm yn gweld dim byd yn digwydd yn Llundan tra ma' Mister Boris Johnson yn arwain yn Llundan yn Rhyw Angweredol i i ddeitha dim byd digwydd. Rhaid i fod yn onest yn ynglyn â hynny. Wedyn pan da ni'n gweithredu, rhaid i fod yn y pryniant be da ni'n brynu a be da, ffordd da ni'n ymddwyn yn hynny yn bwysig. A fe ein hon troed caban. Ti'n cael dweud gair bach, mae'n amser i bron ar ben, yn ddyn â hynny. Mae eisiau ystyried yr elfennau yn yn hoel troed personol ni. Be, be sydd da ni? A mae yna ar y le lot o wybodaeth yn un ar sut i weithio allan y hoel troed carbon personol chi chi. Un o'r pethau sy'n awgrymu'n gry iawn i'r grŵp yma sy'n cyfarfod ydy bod ni'n cael y fath beth yn Gymraeg. Ond ni'n cael ffordd yn Gymraeg i bobl weithio allan eu hoes rhoi camera yn unig. Dwi wedi bod yn trafod o hogiau Cynarfon a Dylmei, ond does yna ddim yn digwydd eto. Ond dyna beth eisiau gael o'n Gymraeg yn hawdd i bawb i ddeall. Be di'r elfen arall yn sydyn iawn? O cnesu gofod, ynde, di'r peth pwysig iawn, cnesu'n tai. A mae rhan broblem fawr yng Ngwynedd Ac oedd gymaint o'n dau ni'n gerrig, a mae cerrig yn colli gwres yn hawdd, ac hefyd fel oedd tŷ ni, bricsoled. Chymod, a mae'r bricsoled yn colli, a mae proed yn nysu rhwng y brics yng Ngwynedd yn beth peryg iawn i wneud am bod y tymheredd mor wlyb, a bod y tywydd mor wlyb yma. Mae'n ma, ma, ma broblem, mae yna waith wedi cael ei wneud, mae yna ddynas capus iawn sydd wedi symud i Fangor, Francis Bolka sydd wedi gwneud lot o waith ar hyn. Yn cynnesu. A mae cynnesu ar y cyfan yn dod o losgi tanwydd, naill, glo, neu olew, neu ddwy. Ambell un yn losgi pren hefyd, mae'n gymharol bychan. Teithio. Dyma, mae hwn yn fras, mae 30 y cant o'r ynni da ni yn reoli yn dod Nice or Prysur gofod 30 y cant, wedyn teithio 30 y cant. Gwaith ar bleser. Ar ei clasurol ydy pidiwch â fflio am y chwiliau i Dubai os gwelwch yn dda. Rwan, mae hwnna yn gwbl anghyfrifol yn y marn i, um, ond mae pawb yn teimlo bod nhw hawl i fynd am ei wyliau lle bynnag, cydma holl troed pan da chi'n fflio. Fel o'n i, I weithio yn De Affrica dwy waith y flwyddyn, a'n holl troed hanesyddol ni yn uffernol. Cos, ac o- o'n i, o- oedd 'na gyfiawnhad i hynny yn enw gwyddoniaeth a helpu cymunedau yn Affrica? Dwi byth yn siŵr, dwi byth yn siŵr. A'r tacfa 'dan ni'n prynu, a bwyd, mae bwyd yn bwnc fawr yn ei hun. Yy, Mae bwyd ei hun ar yr afal byd eang. Mae'r cadwyn fwyd yn gyfrifol am o leia 30 y cant o holl allorion nwyon Tŷ Gwydyr, yn rhannol carbon ocsid, yn rhannol mîthen, yn rhannol nitrous ocsid. Wedyn, ac eto, da ni'n gorfod lleihau yr allorion i llai na un tunnell y pen, a da ni'n gorfod bwydo bobl y byd. Mae hwnna'n broblem hollol sylfaenol. A mae beth sy'n digwydd yn Ukraine rwan, dwi'n yn gwybod faint ohono sy'n gwybod, a, a, a, a ni gyd yn gwybod am Ukraine, ond ar dop y broblem yn Ukraine, mae'n cyfeillio ni ges i e-bost i'w wythnos yn ôl yn cyfaill yn Faisalabad yn Pakistan, a'n dweud bod y cnwd gwenith yn Pakistan wedi cael ei lleihau 30 y cant oherwydd y gwres

Wedyn, mae yna lot o dablau i weithio allan fyny. Dwi ddim am mynd iddo fo rwan, mae'n amser i ar ben. Ond mae, mae modd ac mae modd ar ben. Dwi am adael heina i chi yn y dyfodol, os da chi eisiau sleidiau yna, i weithio allan efo yn troed personol. Ond di'r gaf gau, trwy dweud dau beth. Fyswn i yn hapus iawn os fysa chi gyd yn codi ac yn ystyried be gennych chi'n neud yn bersonol ac yn gymdeithasol a hefyd y pwysa da chi'n gallu rhoid ar Llywodraeth Cymru. Dwi'n argymell yn gry iawn bod Cymru fel ernest bod ni o ddifri, yn rwan yn lleihau y cyflymdra ar y trafferth o 70 milltir yr awr i 60 milltir yr awr, ac ar bob ffordd arall yng Nghymru 50 milltir yr awr. Bysa hynny'n ei, bysa hynny'n ei hun yn lleihau yn hoel troed carbon ni fel cenedl, a fysa'n dangos bod ni o ddifri, a fysa neb ddim gwaith allan. No-brainer yn y marn i. A peth arall fyswn i'n ystyried, un o methiannau mawr y mywyd i, ydy goriad gwyrdd ar yr is. Pan o'n i hefo'r Cyngor Cefn Gwlad oedd a da ni'n neud gynllun goriad gwyrdd ar yr is, fel bod y trafnidiaeth yn y parc yn llawer iawn mwy gwyrdd a, lle mae'n bwysig y rhan yma, bod y pentrefi o gwmpas y parc yn elwa ar yr ymwelwyr sy'n dod yma. Bod nawr y system fwy cynaladwy. Ystyriwch ail feddwl am goriau gwyrdd ar ynni a'r perthynas rhwng y parc a'r trafnidiaeth fel mae e rwan. Mae 90 y cant o bobl sydd yn weld ar ynni yn dod yn eu ceir. Rhan o gynllun Gwyddor yr Ynys oedd bod yna drenau yn dod i Fangor ac wedyn bod yna drafnidiaeth i i'r bobl yna ddod am eu pen. Mae'n dda bod pobl yn dod i'r mynyddoedd, mae'n gwych o beth bod yn mwynhau, ond pam mae pawb yn gorfod dreifio yma? Mae rhaid ystyried tu hwnt i hynny a ffordd da ni'n symud ymlaen yn y dyfodol. Diolch yn fawr i chi am wrando.